Ульян өлкәсендә. Биредә без 5 көн вакытыбызны уздырырга ниятлибез һәм шушы вакыт эчендә без 13 татар авылына кереп, аларның тарихын барлап өлгерергә тиешбез. Безгә Алла ярдәм бирсен, ә беренче тапшыруыбызны борынгы Болгар шәһәрлегеннән башлыйбыз.
Әлеге кирмән Чердаклы районы Янганаево авылы янында урнашкан. Исемнәре татарча ук яңгырамаса да, Янганаево да, район үзәге Чердаклы да 17-нче гасырда йомышлы татарлар нигез салган авыллар булган. Дөрес, алар Болгар чоры кирмәненнән күпкә яшь, ә шулай да кирмән торган җирләрдә очраклы рәвештә генә урнашмаганнар.

Бу җирлектә яшәүче халыкның шөгыле үзгәрмәгән. Болгар бабаларыбыз ничек шик саклаган булса, алардан соң 8 гасыр узгач та йомышлы татарлар шушы ук урында хәрби хезмәттә торганнар.
Җәмәгать, сезгә без бөтенләй дә ниндидер матур агач декорацияләр арасында гына йөргән кебек тоелмасын өчен, тиз генә шушы кирмәннең тарихи яктан нинди өлешләрдән торырга тиешлеген аңлатып узасым килә. Аллага шөкер, аның биредә схемасы бар, тарихи мәгълүмат бик яхшы бирелгән. Ә, Дөрестән дә натураль зурлыкта эшләнгән кирмән бу. Дөрестән дә аның территориясе 6 гектар мәйдан биләгән. Бу чынлыкта да якынча шушы размерга туры килә элекеге Болгар кирмәннәренең территориясе. Аның инде диварлары бер хәл, диварлар буенча урнашкан манаралары бер хәл, алар турында сөйләп узырбыз. Шулай ук э, диварлардан соң урнаша солдатлар, төп көчләр тора торган казармалар дип әйтик инде, һәм алардан соң кирмәннең урта өлешендә урнаша ханның баскагы утыра торган сарай дип әйтик инде, хан сарае кебек сарай. Шул ук вакытта бу кирмәнгә килүче китүчеләр өчен, сәүдә итүчеләр өчен әлеге урын караван сарай да булып, ягъни хәзерге тел белән әйтсәк, таможнясы, кунакханәсе, санитар бүлмәләре булган бина буларак та хезмәт итә. Бу очракта әлеге кирмән дала ягыннан да э, килгән э, хөҗүмне саклап тора алган һәм шулай ук инде елгадан, Идел ягыннан килгән э, хөҗүмнәрдән дә саклап тора торган урын булган. Белүебезчә, Болгарның инде Теге теңкәсенә тигән көчләрнең берсе булып, ушкуйниклар, ягъни елга юлбасарлары торган. Гомуми тарихи мәгълүмат менә шулай. Инде хәзер бераз территориясе буенча йөреп, нечкәлекләренә дә кереп карыйк.
Әлбәттә, әлеге кирмән туристик үзәк буларак хәзерге заман кунакларын кабул итү өчен яраклаштырып эшләнгән. Казармалар урынына кунак йортлары, хәтта мунчасы да бар. Әмма саклану манаралары, диварлары нәкъ шул чорга туры китереп төзелгән. Манараларның биеклеге генә дә 15 метр.

Әлеге үзәкне булдыру өчен күпме хезмәт, күпме вакыт һәм көч кирәклеге аңлашыладыр дип уйлыйм. Безнең ише тарих сөючеләр өчен мондый урыннар бәхәссез. Чөнки биредә дистәләгән археолог, тарихчылар эзләнүләре бер урынга җыелган. Биредә тарихны үз күзләрең белән күреп, тотып карап була.
Стеналар алабыз икән, менә бу

для того, чтобы э, это э, было крепче. И вот в этих же стенах, кстати, и проживали, потому что это готовый сруб, проживали как раз гарнизон.
Эх, бу кирмәннең сугышчылары да булса, диярсез. Ә алар бар. Биредә ел сайын Волжский путь дип аталучы 9-13 гасырлар тарихы фестивале уздырыла. Ул фестиваль бу елны да 10-11 июль көннәрендә тамашачыларсыз гына булса да үткәрелде. Күрүегезчә, реконструкторлар да җыелгач, әлеге кирмәндә бөтенләй дә урта гасыр мөхите урнаша.
Алла сакласын, җәмәгать. Мен әйтәм, бу баскычлардан нихәл күтәрелеп жүргәннәрдер. Монда бит әле минем шикелле үз гәүдәнең генә өстерәп менү түгел. Теге бөтен болталарынны, кылычларынны, сөңгеләренне, колканнарынны, укларыңны, җәяләреңне дә алып менәргә кирәк. Алып менмәслек тә түгел, чөнки менә бу диварларның күпме озынлыгын күрәсез, саклану диварларының. Аларның барысыннан да өстендә менә шулай итеп йөри торган булган. Һәм биредә реконструкция булгач, аның барлык э, детальләре дә э, чын барлыкка туры китереп эшләнгән. Э, ни өчен йөри торган булганнар дивар өстеннән чөнки кирмәнне шушы хәрби гарнизонны тирә-яктан сакларга кирәк булган инде һәм э, теге һөҗүм була калса э, кирәкле кадәр сандагы хәрбиләр тиз арада шушы кирмәннең әйтегәндә дошман менә менә керәм дип торган почмагына йөгерә торган булганнар һәм инде тыныч вакыт булса теге тарихи киноларда күрәсез бит инде шулай Башларын горур күтәреп, бер кулын кылычына салып куеп, икенче кулына сөңгесен тотып, менә шулай кырын гына карап, берәрсе килмим икән анда дип, хәрбиләр, әлбәттә, матур гына кәскә сатлы дежурствода да жүргәннәр әле монда. Патрульдә, татарча әйтсәк.
Идел елгасы буйлап тезелгән Болгар чорына караган тарихи һәйкәлләрне санап бетерә торган түгел. Әле аларның күпмесе су астында калып югалган. Мондый кирмәннәр, форпостлар, засекалар дөрестән дә күп гасырлар буена дәүләт чикләрен саклау, салым җыю, хәрбиләрне туплау урыннары булып хезмәт иткәннәр. Алар хәзерге район үзәкләре кебек гадәти, табигый булганнар. Күбесенең урыннарын төгәл белмәсәк тә, чамалау өчен ориентирлар бүген дә бар.
Монда электән шәһәрлек булган. Аның кырыендагы посад булган, бистә булып торган авыл бүгенге көндә татар авылы шунда үз урынында. Шулай. Башка урыннарны карасак, менә сез раскопкаларда булдык дип әйттегез. Башка шушындый гарнизоннарны карыйбыз икән, шушы тирәдә Ульян өлкәсен алабыз икән, анда утырган авыллар бүгенге көндә татар авылларымы, әллә инде хәзер андый бәйләнеш юкмы?

Юлыбызны дәвам итеп чираттагы татар авылы Калмаюрга юнәләбез. Әлеге авыл янында 12-14 гасыр болгар мөселман каберлеге сакланып калган. 1925 елда ук ачылган әлеге каберлекнең яше турында бернинди шик тә юк. Бүгенге көндә биредә җиде кабер ташы сакланып калган. Ә менә янәшәдә генә торган татар калмаюры авылы кабат 1697 елга, ягъни 17 гасырга һәм йомышлы татарларга барып тоташа. Монда да безнең тарихыбызның ике төрле чоры кисешә.
Кылмайыр кемгә дә ярый дигән дип Кемгә дә ярый. Иң беренче монда чуваш халкы булган. Ни поселениедә. Ә инде анан татарлар килгәндә сораганнар. Ярыймы монда? Ул чуваш телендә камадайыры, камадайыры кемгә дә ярый дигән Мине татарлар инде үзләренчә кылмайыр диеп неткәннәр. Татарлар сораган авылның исмен, тегеләр ни, шунда урнашырга ярыймы диеп. Ә урнашкан вакытлары дип кайчан әйтеп була, бу э, чувашлар яшәгән җир булып, татарлар күченеп килгән булып чыгамы инде алайса? Ул бит монда инде болгарский не булган инде. Менә анда не ниләр бар бит инде ташлар, ниләр, памятниклары. Ул, ул вакыт тук монда поселение булган. Ә бу чувашларны мына мин точно әйтәлмим, ниченче елларны килгән. Ә беренче чувашлар булган шул чуваш неләре дә анда захоронениелары әле дә бар бит ана нидә. И татарлар.
Без кайсы гына авылга килсәк тә, музейга керми китмәгәнебезне яхшы беләсез. Еш кына хәтта иң гади мәктәп музеенда да бер-ике уникаль экспонат күренми калмый. Татар Калмайоры мәктәбендә урнашкан музей берничә заллы булып, безне авылның күренекле шәхесләре турындагы материаллар белән җәлеп итте.
Бу сезоныбызны башлаган вакытта ук без чит төбәкләрдә йөрүнең э, сәбәпләренең берсе дип быел булачак халык санын алу җанисәп э, чараларын әйтеп узган идек һәм бу уңайдан очраклы рәвештә генә Калмаюр авылында без бик кызыклы шәхескә тап булдык, ул Аюханов Закир исемле кеше, галим һәм филолог. Кыскача гына биографиясен әйтеп үтәбез, Калмаюр авылында туган, үскән, башлангыч белемне биредә алган, аннан соң Оренбургта Хөсәения мәдрәсәсендә укыган, анда бик яхшы укыган шәкерт буларак аны җибәрәләр Мисырга, ул Каһирә шәһәрендә Мисыр университетында белем ала, ул гарәп телен, фарсы телен, төрки телләрне камил белгән галим, педагог, филолог булып җитешә һәм яңадан Хөсәения мәдрәсәсенә кайтып анда укыта башлый. Хөсәения мәдрәсәсеннән киткәч, Уфада Галия мәдрәсәсендә укыта, анда Октябрь революциясен каршылый һәм, ниһаять, инде күпмедер вакыттан соң, 1926 елда ул БССРның Наркомат просвещения дип әйтәбез инде, агарту наркоматы чакыруы буенча Уфада Ленин исемендәге 9 еллык мәктәпнең завучы булып эшли башлый һәм шул ук елны аны башкорт телен э, өйрәтү алифбалары, методичкалары дип әйтик инде, дәреслекләре әзерләү комиссиясенә кертәләр. Кайберәүләр әйтергә мөмкин, исегез киткән икән, анда 80-90 кешелек комиссия эчендә бер татар да булган икән, ансы да ульян татары дияргә мөмкинсез, ләкин Менә шушы әлифбаларга Закир Аюханның исемен берәүгә дә кулына сугып яздырмаганнар. Мондый китаплары аның бик күп 1928-30 еллар аралыгында гына да Закир Аюхан авторлыгы астында биштән артык буквар дип языла инде ул әлифбалар басылып чыга. Башкорт теле әлифбалары бу, җәмәгать. Э, инде э, теге э, татар теле, гарәп теле, фарсы телләре белү генә түгел, ул әле башкорт телен өйрәтү методикасын булдырган шәхесләрнең берсе дип әйтәм, чөнки әлбәттә комиссиядә ул үзе генә эшләмәгән, башка галимнәр дә булган, ләкин инде мисырларда укып кайткан кеше буларак, Э, чын мәгънәсендә олпат филолог буларак ул әлбәттә моңа бик зур өлешен керткән җәмәгать уены чыны бергә ләкин үзегез күрәсез 26 елда башланган менә бу эшчәнлек әле 100 елда тумаган тулмаган әлеге эшчәнлеккә татарлар белән башкорт галимнәре кулга кул тотынышып бер берсенең телләрен саклау өстендә эшләгәннәр. Кызганычка каршы, бүгенге көндә ниндидер акыллы башлар менә шушы традицияләрне, менә шушы тарихны ничек тә җимерергә тырышалар. Шуңа күрә без Башкортстанга килеп чыккан вакытта, ул җанисәп алдыннан да булырга мөмкин, Закир Аюхан дигән исемне без әйткән вакытта, ул акыллы башлар аптырап калмасыннар иде. Бәхәсләшү, кычкырышу, тарихны яңадан язырга тырышу түгел, фактлар. булырга тиеш. Һәм бу очракта Э, Рөстәм Миңнеханов сүзләре белән кабатлап әйтәсе килә, җанисәп вакытында безгә кешенеке кирәк түгел, ләкин үзебезнекеләр саналган булырга тиеш.
Шунысы кызык, Закир Аюхан кебек шәхесләр бер дә гади авыллардан түгел, ә тирән тарихлы, нык нигезле авыллардан чыгалар. Калмаяк тирәсендә бит Болгар чоры каберлекләреннән кала бронза гасырына караган берничә курган, 12 гасырга караган авыл урыны да билгеле. Бу очракта чыннан да урыны, суы шундый дип әйтәсе килә. Дөрестән дә төрле чорларда халык Калмаюрга агылган.
Күп авылдан йөргәннәр бу монда сез. Күп авылдан килгәннәр, менә чөнки Шамуков Габдулла Рухилович 1909 елны Әсян авылында Чадаклы районы туа һәм 1925-28 елларда ул безнең мәктәпкә килеп белем ала һәм шул ук елларда ул пионер вожатый булып эшли. Мәдәният йортында театр, драм театр түгәрәге эшләп килә. Ул шунда рәхәтләнеп йөри, уйный. Бу түгәрәкне Муса Җәлилнең беренче хатыны Фәрүзә Хәсиятуллина да анда йөри. Һәм озакламый инде Габдулла Шамуков ул э, түгәрәкне үзе җитәкләп башлый. Фәрүзә Хасиятуллина сезнең авылдан булып.
Да, Фәрүзә Хасиятуллина безнең авылдан, ул беренче хатыны, Муса Җәлилнең беренче хатыны. Габдулла Шамыков, Әсән авылын моннан 35 километр ераклыкта дип әйттеләр. Шуннан бирле монда укырга киләмени? Шуннан килә, монда интернат була, ул кешеләрдә тора, шулай иттереп ул монда белем алып чыга. 1929 елны Габдулла Шамыков Уфа каласында Театр, театральный техникумга укырга керә һәм э, яхшы гына белергә тәмамлап чыккачтан 1931 елдан ул э, дәүләт э, башкорт дәүләт драм театрында эшли башлый.
1946 елдан Габдулла Шамуков Казанда. Шул вакыттан башлап ул бөтен гомерен Камал театрына багышлый. Шамуков артист кына түгел, әкият пьесалар язучы, башкорт сәхнәсе өчен Шекспир, Пушкин Шиллер әсәрләрен тәрҗемә итүче, татарчага тәрҗемә ителгән мәсәлләр җыентыгы чыгаручы, нәфис сүз осталыгына өйрәтүче, тәнкыйтьче дә. Һәм менә шундый олпат шәхесебезнең тормыш юлы да калма юрга тоташкан. Гали Габдулла Шамуков бик Оста уйнаучы була, бик оста актер. Аның 200 дән артык рольләре, татар э, рольләре, урыс рольләрен ул башкара. Һәм 2000-дә 2009 э, елны 100 еллык юбилеен э, Гали Әскәр Камал театры артистлары безнең мәктәпкә килеп, аның юбилеен үткәрдек һәм анарга мемориал такта ачылды безнең мәктәп бинасында.
Сәфәребезне дәвам итеп, бүгенгә соңгы ноктабызга Поповка авылына юнәләбез. Ерак юл түгел, Калмайорның күрше авылы гына. Хәтта Калмайор авыл җирлегенә карый ул. Шулай да кечкенә авыл түгел. Бүгенге көндә Поповкада 600 кеше яши. Ә 1910 ел документларына Поповка ике мәчетле, 1000 кеше яшәүче авыл буларак теркәлгән.

Ә менә ни өчен нәкъ менә Поповка дип аталганлыгын аңлау өчен безгә әлеге авыл тарихының иң беренче сәхифәләрен аңа нигез салган вакытны барларга кирәк булар. Инде тапшыруларыбызны э, җентекләп, игътибар белән карап барасыз икән, игътибар иткәнсездер, без соңгы бер Сигез тапшыруда гел йомышлы татарларны искә алабыз, аларның авыллары турында сөйлибез. Э, сүз инде Нижгар яклары, Чуашстан яклары турында э, бара. Һәм менә Ульянда да йомышлы татарлар авыллары буенча йөрибез без. Шулай туры килә, шулай килеп чыга. Ниһаять, менә бүгенге тапшыруда күрә аласыз йомышлы татар образын. Күрәсез инде. әти әйтмешли чат итеп киенгән чын мәгънәсендә хәрби кеше һәм әйтергә кирәк офицер кеше менә шушы кеше нигез салган әлеге авылга поповка авылына аның исеме юзей Сәетов, Юзей Сиетов дип бирелә инде ул. Ни өчен аңга куелган ул һәйкәл? Ни өчен Поповка һәм кем биргән әлеге җирләрне йомышлы татарга? Аны белү өчен безгә авылның аксакаллары белән сөйләшергә кирәк булыр.
Меңдә 794 елны безнең авылыбызны нигезләүче унтер офицер э,

Йир бирегез миңа ди. Һәм кайтып, вот, үзенең туганнарын бер версия буенча инде Исән Тимер дигән э, авыл язылган иске китапта. Вот, Ильяннан, или же шул Вороникуст э, архивный материал буенча версия Вороникуст Мылыклы районыннан үзенең туганнарын, энеләрен, ике энесе була Гомер һәм э, э, Ахмир, аларны 25 йорт урнаштырып калдыра 1794 елында беренче татарлар монда килеп утыра
Шунысы кызык, Юзей Сеитов җирләр алып эшләрне көйләгәч, янәдән хәрби хезмәткә юнәлә. Кабат әйләнеп кайтышка аның җирләрендә яшәүчеләр суба судан куркып, элекке урыннарына күчеп киткән булалар.

Бай җирләр булган, шунарга күрә тарих буенча шундый сложилось. Кәсеп. Бүгенгә шушы урында тукталып торыйк. Алгарак китеп шунысын әйтәм, Ульян өлкәсе буйлап сәфәребезне киләсе атналарда да дәвам итәчәкбез. Чөнки 5 көн эчендә без әлеге төбәкне аркылыга-буйлыга йөреп,